Voilà, schöne gute Mëtteg. Wie ech äh, schon Samschten och an der Chamber annoncéiert äh, hat, hat man haut de Moien en äh, Regierungsrot, wou man de Point gemaach hunn iwwer déi aktuell Situatioun an och déi verschidden Informatiounen an och äh, Analysen, déi och nach de Weekend iwwert de Weekend gemaach gi sinn a finaliséiert gi sinn, och diskutéiert hunn. E Bilan ze zéien ass net einfach vun dëser Situatioun. Mir hunn am Moment eng mitigéiert Situatioun. Eng mitigéiert Situatioun firwat? Engersäit muss ee festhalen, dass eng Tendenz an déi richteg Richtung geet an déi Mesuren, déi schonn en place gesat sinn, ufänken eng kloer Wierkung och ze weisen. An der leschter Woch gouf et eng Moyenne vu 438 Neiinfektioune pro Dag. Dat ass deen niddregsten Taux zanter iwwer zwee Méint a weist eng Baisse vun den Neiinfektiounen och am Verglach zur leschter Woch, déi virdrun. Mir hunn elo en Taux de positivité vun 3,35 Prozent, dat och ass esou niddreg wéi fir d'lescht Mëtt Oktober. wou den, wou mer just do virum Ufank wierklech vun där zweeter Well och waren. An de Spideeler sinn haut 169 Leit an de Soins normaux an 38 Patienten op der Intensivstatioun. Dat heescht, op der Intensivstatioun ass déi selwecht Zuel wéi gëschter a bei de Soins normaux si mer siwen Unitéiten erofgaang. Ech hunn extra déi Zuel elo gefrot, déi jo normalerweis an enger Stonn kommunizéiert ginn. fir Iech och déi kënnen matzedeelen. Dat ass och eng liicht Entspanung am Moment, déi mer alleguerte kënne feststellen. Den Niveau ass awer mat plus ou moins 400 Infektioune pro Dag allerdéngs nach relativ héich a mir musse weider Efforte maache fir weider erof ze kommen. Dat ass kee Selbstzweck an ass och net, well mer elo fir den Ament un de Limitte wieren, wou mer iwwerhaapt näischt méi giffe vun haut op muer Och packen. Et ass awer wichteg, dass mer weider Entspanunge maachen, aus enger Rei Ursaachen, déi wierklech néideg sinn. Dass d'Zuelen erofginn, dat heescht, dass och an de Spideeler eng gewëssen Entspanung och sollt kommen. Éischtens, et ass wichteg an der Lutte géint de Virus, dass den Tracing esou gutt wéi méiglech och ka fonctionnéieren. Mir wëssen och, dass den Tracing jo eng wichteg Roll huet. An dat ass am Moment, mat deeër Zuel vun Neiinfektiounen, kann deen net optimal fonctionnéieren. A mir krute vum Service matgedeelt, dass dee kéint optimal funktionéieren, wann een ongeféier un der Halschent wär vun deem, wat een haut vun Neiinfektiounen huet. Déi Joreszäit elo ass, a mir wëssen alleguerten, eng schwéier Joreszäit, ass och eng Grippenzäit. An esou kann et och ganz séier eng Exponentialitéit ginn an der Zuel, déi mer am Moment hunn. A mir mussen, wéi ech et och scho viru puer Wochen hei gesot hunn, mat der Gesondheetsministesch dee Sputt, déi Loft och kréien. Drëttens, an ech mengen, dass dat ee Facteur ass, dee mer säit dem Ufank vun der Kris ëmmer am An halen an am An hunn an am An musse behalen, dat ass d'Situatioun an de Spideeler. An d'Spideeler mussen nach entlaascht ginn, fir och do e méi grouse Sputt ze kréien, falls et duerch verschidden Ëmstänn nees zu enger anerer Tendenz giff kommen. Jo, wa mer vergläichen zum, zu de Nopeschlänner, wou eng Tendenz steigend ass, hu mer eng Moment eng Tendenz, déi erofgeet. Mee mir musse weider erofgoen. Mir musse weider erofgoen a mir musse méi séier och erofgoe mat all deene Parameteren, déi mer kennen. Huet dofir och de Regierungsrot vun de Moien eng Rëtsch vu Mesure geholl, déi ab dem 26 Zwieelefte sollten a Kraaft trieden a bis den 10 Januar sollten och gëllen. Déi éischt ass, dass den Teletravail soll iwwerall verstäerkt ginn. Mir wëssen, dass den Teletravail en groussen Impakt huet, fir d'Contacts interpersonnellen ze limitéieren. Dofir den Teletravail soll iwwerall limitéiert sinn, do wou et, also soll den Teletravail, pardon, favoriséiert ginn, an den Travail, deen net Teletravail ass, soll esou staark wéi méiglech limitéiert ginn. Wäerten och als Stat, wäert de Fonction-publiques-Minister, haut eng Nott erausginn, dass wierklech den Télétravail soll d'Regel sinn, do wou et machbar ass. Zweeten ass d'Aféierung vun engem Couvre-feu. De Couvre-feu, deen am Moment op 23 Auer gesat ass, gëtt op 9 Auer, dat heescht 21 Auer, no vir gezunn. De Commerce soll just nach dat kënne verkafen, wat essentiell Produiten och sinn. D'Consommatioun vun Alkohol am Lieu public, also dat heescht an der Ëffentlechkeet, gëtt verbueden. No der Schoulvakanz gëtt eng Woch mat Homeschooling drugehaangen, also d'Schoule bleiwen eng Woch méi laang zou. Och d'Modalitéite fir de Congé pour raisons familiales sinn och de Moien am Regierungsrot an d'Weeër geleet ginn. All Sportsaktivitéite sinn net méi erlaabt, ausser de Sport am renge private Kader, dat heescht mat Leit, wou een zesumme wunnt oder wéi gesot aus dem selwechte Cocon familial. D'Sportinfrastrukturen, déi am Moment banne geschlosse waren, awer déi baussen op sinn, ginn och zougemaach, déi déi bausse sinn. Dat heescht, et ass just nach déi eng Exceptioun fir den Elittesport, mee soss bleift, wéi gesot, all Infrastruktur och en interne zou. All para a périscolaire Aktivitéite ginn och ënnerbrach an op d'mannst bis den 10 Januar. D'Strofe sinn och geschäerft ginn. Et ass. En Avertissement taxé geet elo vun 145 Euro op 300 Euro och erop. Dat heescht, et ass eng Verduebelung vun deene meeschten Avertissements taxés, déi och am Text virgesi waren. Den Horeca-Secteur bleift och zou an do bleift et bei der Fermeture och bis de 15 Januar. Déi. D'Datumer an déi Detailer vun deenen Délai'en, déi ech Iech ginn hunn, hänke selbstverständlech och of vun der Situatioun, wéi se am Januar sech och entwéckelt. An do muss dann eeben och déi Décisioun geholl ginn, ob mer entschäerfe kënnen oder eeben net. Mee wéi gesot, de But ass, dass mer am Fong déi Handbrems, wann ech mer erlaben kann, dat esou ze soen, sollen zéien elo, fir och ze évitéieren, dass mer am Januar op eng Kéier Situatioune giffe kréien, déi dann op eng Kéier de ganze Milieu hospitalier och giffen net méi schaffbar iwwerhaapt maachen. Concernant d'Impfungen hu mer och d'Informatioun kritt, datt jo d'EMA d'Validatioun vun de Pfizer autoriséiert huet. Normalerweis, wann alles richteg leeft, wann alles richteg leeft, wäert zu Lëtzebuerg déi éischt Vaccinatioune kënnen den 28 Dezember Organiséiert ginn. An den 28 an 29 Dezember wäerten am Centre de Vaccination an der Hal Victor Hugo d'Personal médical als éischt, sou wéi mer dat och zeréckbehalen hunn, geimpft kënne ginn. Wéi gesot, do ass Kontakt och mat de Spideeler, deen am Moment ass. An den 30 gi wir mat de Maisons de soins ufänken, déi och da fir d'Personal och kéinten deen 30 dann an de Centre de Vaccination Geimpfte ginn. De Rescht, also de Suitte vun den Délai'en a vun Datumer hänke selbstverständlech och of vun de Livraisonen. Mee wéi Der wësst, wor jo och déi Décisioun geholl ginn, dass mer fir d'éischt géife mam Personnel médical ufänken an derno mam Personnel vun de Maisons de soins. Voilà, ech géif dann der Madame Gesondheetsministesch d'Wuert ginn an derno géif ech nach op puer aner Punkten agoen, déi mer och am Regierungsrot festgehalen.
Jo, gudde Mëtteg. Wat eng exponentiell Hausse ass a bedeit, dat hu mer alleguerte gemierkt a kennegeléiert dësen Oktober, wou alles bannent 14 Deeg extrem schnell eropgaangen ass. Dofir si mer haut prinzipiell der Iwwerzeegung, esou wéi et och vun der Fuerschung virgi gëtt, dass dat Bescht, wat ee ka maachen an där Pandemie hei, ass dofir ze suergen, dass d'Zuelen esou niddreg wéi méiglech sinn. Dat ass dat, wat eng beschtméiglech Gestioun erlaabt. dass dat wat den Kollateralschued kleng hält. Mir wëssen, dass vill asymptomatesch Leit ënnerwee sinn, déi net wëssen, dass se Träger vum Virus sinn, déi och guer keng Beschwieden hunn. Dat ass dat wat et schwiereg mécht. Et ass dofir wou mer eigentlech ëmmer ronderëm d'Spëtzt vum Äisbierg schaffen, ronderëm dat wat mer kennen, wat mer gesinn. Dat wat ënnert dem Waasser läit kënne mer ëmmer nëmme schätzen. Mir kënnen dat hei zu Lëtzebuerg relativ gutt schätzen, vläicht am Verglach zu aner Länner, doduerch datt mer Large-Scale-Testing en place hunn, mee et bleift, datt dat eng Inconnue ass. Et ass ëmmer nëmmen en Deel, wou ee gesäit, wou ee ka gräifen. D'Donkelziffer, dat ass mir eppes Ongewëssenes. An de Risiko vun engem onerwaartenen Ausbroch, deen ass ëmsou méi héich, wat déi Donkelziffer méi grouss ass, wat ee manner weess, wat zirkuléiert, wat ee mee en héije Risiko huet, dass vun haut op muer eppes geschitt, wat een ebe justement net konnt virausgesinn an och net konnt andämmen. Wat bedeit eng Spëtzt vum Äisbierg, déi héich ass, wéi dat am Moment nach ëmmer de Fall ass, héich Zuelen? Ma dat bedeit e gewëssen Unzuel u Persounen, déi dës Krankheet net wäerten iwwerliewen. Do gëtt et net vill Neits am Krankheetsverlaf. Et bleift nach ëmmer eng geféierlech Krankheet, déi verschidde Leit d'Liewe kascht. Et bedeit vill Kranker an et bedeit och ganz vill Leit an der Isolatioun an an der Quarantän, wat erëm e ganz staarken Impakt op eist gesellschaftlecht Liewen huet. Et bedeit natierlech och Stress an eise Spideeler, um Niveau vun der Prise en charge an um Niveau vum Personal, wat do schafft, well déi Leit jo och forcément och concernéiert sinn duerch d'Positivitéit, well och si krank ginn a well och si a Situatioune kommen, wou se mussen isoléiert ginn. Mir hunn dofir am Oktober Mesurë geholl, firwat? Fir d'éischt, fir déi Tendenz natierlech ze briechen. Dat ass gelongen. An, bon, dono si mer op engem héije Plateau hänke bliwwen. Et ass awer dunn dat geschitt, wat ee sech erhofft huet. Mir hunn entretemps eng ganz kloer Tendenz no ënnen. Dat war och net sécher, ob déi giff kommen oder net. De Xavier Bettel huet et gesot, Wa mer eis Nopeschlänner grad kucken, do ass et am Moment ëmgedréint. Déi sinn zwar ganz schnell erofkomm, sinn awer elo erëm an enger Situatioun, wou et eropgeet. Mir sinn am Moment an enger klorer Tendenz no ënnen, wat weist, dass d'Leit sech ganz gutt un d'Mesuren dach awer halen, dass dat wat mer en place hu gräift. Mir hunn 15 Prozent manner Neiinfizéierter op déi lescht 7 Deeg gekuckt, en Taux de positivité deen am gaangen ass ze falen, och souwuel um Niveau vum large scale testing, wou en entretemps bal bei ënner engem Prozent ass, mee och den Taux vun deene Leit, déi iwwer Ordonnance getest ginn, Dat heescht, déi, déi méi vergläichbar elo si mam Ausland, och deen Taux ass am gaange wierklech gutt ze falen, deen huet sech méi wéi halbéiert an der Lescht. D'selwecht fir den Taux de reproduction, deen entretemps och bei 0,8 ass, dat heescht kloer ënner eent, do wou mer e gären hin hätte mâtnen, idealerweis gären nach e bësselche méi niddreg, mee mir sinn um gudde Wee. An trotzdem ass deen Niveau, op deem mer sinn, eng ronn 400 Neiinfektiounen den Dag am Schnëtt, Nach ze héich, fir wierklech eng kuerzfristeg Entspanung an Aussicht ze setzen. Mat där Zuel, déi mer do hunn, mat där Struktur vun den Neiinfizéierten, gesäit een net kuerzfristeg wierklech déi Entspanung, déi mer gären hätten. Mir hätte léiwer, dat géif nach méi schnell goen. Mir wëllen accéléréieren. Accéléréieren! Grad elo, vläicht zu dësem Zäitpunkt, wou et souwisou méi roueg ass, kann ee sech erwaarden, dass zousätzlech Mesurë wierklech e richtege Coup d'accélérateur kënne ginn. An awer och grad elo an enger Zäit, wou mer wëssen, dass e verstäerkte Risiko vun Neiinfektiounen ass, dat ass op all Fall dat, wat mer vun den Experte gesot kréien an Europa, iwwerall, jiddweree warnt virun deem Enn des Joers. Dat ass eng Period, déi, bon, éischtens emol matten an de Walter, an de Wanter fält, wou de Virus souwisou staark verbreet ass, awer och eng Zäit, wou dach awer eng Rei Feierlechkeete sinn, déi d'Leit kéinten dozou féieren, sech dach méi ze gesi wéi se dat sollen oder wéi et gutt ass an dëser Zäit. En duebelt Argument also, fir zu dësem Zäitpunkt nach e bësselche weider ze verschäerfen. Wat hu mer Neies un Erkenntnisser? Dat ass dat, wou mer alleguerten ëmmer mat Spannung drop waarden, wou mer eis alleguerte géife wënschen, et géif méi schnell goen um Niveau vun der Fuerschung. Mir hunn elo dës Woch à disposition gehat eng franséisch Etüd iwwert d'Facteurs socio-démographiques an och d'Verhale vun de Leit. Si heescht Contact Covid, ass iwwert en Zäitraum vum 21 Oktober an 3 November gemat ginn, mat engem Echantillon vu ronn 30.000 Leit, déi a Frankräich do matgemat hunn. A si Bréngt Verschiddenes un den Dag, wat e mer hei eigentlech och esou gesinn. Ass net ganz wäit aus de Féiss, ass awer reconfortant, well ee Verschiddenes bestätegt gesäit. Wat kënnt aus dëser Etüd ervir? Bah, fir d'éischt och, dass 35 Prozent vun de Leit net genau wësse wou se sech ugestach hunn. Dir wësst, bei eis läit dat och ëmmer esou ëm déi 30, 40 Prozent am Moment. 65 Prozent wëssen net. A wat ass doraus erauszeliese gewiescht? Dass och bei där Etüd wierklech erauskënnt, d'selwecht wéi dat bei eisem Contact Tracing am Schnëtt ëmmer de Fall ass, dass haaptsächlech doheem am Stot, wou d'Leit sech ustiechen. Eppes wat ganz kloer erauskënnt, dat ass, dass et ronderëm d'Iessen ass, dass ëmmer do wou zesumme giess gëtt, och am klenge Krees, dat meescht si Gruppe gewiescht vun ënner fënnef Leit, also dass net just déi grouss Déi grouss Evenementer, wou vill Leit zesumme sinn, mee och e klengen Ukrees u Leit kann duergoen, fir datt dat sech breet a verstäerkt, do wou och Kanner dann dobäi sinn, déi an d'Schoul ginn. D'Iessen ass och dat, wat am meeschten ugeféiert gëtt, wann et mat de Frënn ass. Dat ass keng grouss Iwwerraschung eigentlech, well do wou een ësst, Sëtzt een no zesummen, schwätzt een, et huet ee kee Mask un. Dat ass also déi typesch Situatioun, déi och do elo wierklech dokumentéiert ginn ass. Iwwer de Milieu professionnel ass et och net ganz iwwerraschend. Et huet awer de Mérite, datt et dat kloer stellt. Wat hu se do erausfonnt? Datt et d'Büros partagéen nach ëmmer sinn, déi e Facteur de risque duerstellen. Büros partagéen, wou dann awer och d'Geste barrièren net richteg respektéiert sinn. dass d'Restauratioun ronderëm d'Iessen, dass also éischter an der Paus oder wann d'Leit zesummen iessen, wou se dann manner virsichteg sinn, wat de Respekt vun de Gestes barrières betrëfft, wéi op der Aarbecht selwer. An dann och interessant, eppes wat mer hei jo och ëmmer erëm héieren, de Covoiturage. D'Leit kommen awer nach oft dann zesummen am Auto, wou se d'Mask net droen, doen se da wuel op der Aarbecht un, mee se verbréngen awer eng gewëssen Zäit zesummen am Auto, wat net gutt ass, well se jo do och no openee sëtzen, ouni déi néideg, ouni déi néideg Schutzmoossnamen. Generell ass et ganz kloer, dass de 46 Prozent ginn un, dass se se keng Mask unhaten, wou dee Kontakt war, un dee se sech kënnen erënneren, respektiv 43 Prozent dann, dass d'Distanz net agehale war. Et kënnt ëmmer erëm op dat Essentiellt zréck, dass wierklech wann een a Situatiounen ass, wou een net wierklech d'Distanz respektéiert, wou een de Mask net unhuet, dass do, wou ee sech ustécht. Et ass eigentlech kee Geheimnis, mee dat heiten huet de Mérite, eis et nach eng Kéier erëm virun Aen ze féieren. Da gesäit een och, generell komme lues a lues Etüden, déi d'Effikassitéit vun den eenzelne Mesuren evaluéieren, déi d'Länner en place hunn. Dat bleift alles approximativ. Et ass leider net esou, dass ee elo wierklech ka mat absolutter Sécherheet soen, wat gräift a wat net. Et sinn awer Tendenzen, déi kommen. Ee Constat ass, dass Mesurë wéi e Couvre-feu dach awer en Effet hunn. Op alle Fall do, wou se am Package u Mesuren dobäi sinn, gesäit een en Abroch um Niveau vun den Neiinfektiounen. Wat de Couvre-feu méi sec ass, wat dat apparemment méi staark wierkt. Och do erwaarde mer eis natierlech duerch déi Mesure, éischtens emol gesi mer et als eng Erklärung, dass bei eis wierklech effektiv ufänkt erofzegoen, dass dat awer eppes ass, wat dozou bäidréit, well et, vun der Natur vun der Mesure hier einfach dozou bäidréit, dass manner Interaktioune sinn ab engem gewëssenen Zäitpunkt. Dat kann also eigentlech nëmme bénéfique sinn. D'selwecht den Télétravail ass schonn erwähnt ginn, gëtt och ëmmer zitéiert als eng Mesure, déi awer e staarken Effet huet op d'Zuel vun den Neiinfektiounen. Den Alkohol, dat ass eppes, wat mer gesinn hunn hei am Fong all ronderëm ons, wou een wuel ganz vill Mesuren en place huet, dach awer oft nach e Bild hat, wou dann awer Glühwäin gedronk gëtt, am klenge Krees, ouni Mask forcément, soudass mer der Meinung sinn, dass dat elo zu dësem Zäitpunkt gutt wär, dat ze ënnerbannen, de Konsum vun Alkohol am öffentleche Raum. Donieft bleift natierlech de Besuch doheem eis allergréissten, eis allergréissten Suerg. Ech géif och dofir wierklech nach eng Kéier gären den Appell maachen, d'Reegele si schonn esou geduet, wéi se elo sinn. Et geet am Fong drëm, dass e Stot bei sech doheem bleift, dass e Stot net op Besuch geet bei anerer an dass een vun där Méiglechkeet, déi besteet, eng oder zwou Leit aus engem Stot bei sech ze huelen, dass ee vun där Méiglechkeet eigentlech nëmme soll profitéieren, wann ee wierklech ronderëm sech Leit huet, déi isoléiert sinn, déi wierklech net gutt eens gi mat där Situatioun, iwwer d'Feierdeeg aleng ze sinn. Dat ass Sënn an Zweck vun där Reegel. Si ass genau esou geduet, wéi se ass. De Message soll dee sinn, Als Menage soll een eigentlech bei sech doheem bleiwen, sech net mësche mat aneren an eebe just Suerg hunn, dass een effektiv kuckt ronderëm sech, wa Leit sinn, déi déi wierklech op Enn des Joers ronderëm déi Feierdeeg net gutt alleng eens ginn, datt een déi punktuell ka bei sech huelen, respektiv datt ee bei si geet, fir deem virzebeugen. Dat selwecht gëllt fir d'Akafen. Akafen ass nach wie vor orna ëmmer eng Geleeënheet, fir eppes zesummen ze ënnerhuelen, déi mat engem gewëssene Risiko Hand an Hand geet. Ob et elo d'Akafe selwer ass oder dat Peripheert ronderëm, et fiert ee jo iergendwou dann zesummen dohinner. Et schwätzt ee Fir een d'Mask vläit net ëmmer iwwert der Nues, mee och alt ënnert der Nues hänken, sou dass och do, doduerjer dass een dat op dat Wesentlecht erofbrécht, dach awer kann erwaarden, dass mer nach eng Kéier en e Schub an déi richteg Richtung kréien. Och do erëm eng Kéier den Appell, Maacht et wierklech am beschten alleng, gitt esou wéineg wéi méiglech eraus. All Kontakt, deen der hutt, ass en Zousazrisiko zu dësem Zäitpunkt. Dann och eppes, wat mer opgefall ass an där franséischer Etüd, wou mer net wierklech kënnen ofschätzen, ob dat bei eis am selwechte Mooss e Problem ass. Ech géif awer profitéiere vum Mikro, fir wierklech en Appell an déi Richtung ze maachen, dass erauskoum, dass 50 Prozent vun de Leit effektiv bei Symptomer net direkt sech isoléiert hunn, also nach weider ënnerwee waren. Dat ass op alle Fall e ganz wichtege Message. Wann ee bis Symptomer huet, wann een sech e bësselche krank spiert, ass et wierklech fir direkt, direkt Kontakt mam Dokter ze huelen, sech vun den aner Leit ze isoléieren, well et ass grad do, wou een awer eng grouss, eng grouss Warscheinlechkeet huet, dass een ustiechend ass. Wéi gesot, deenen Ausno, Aussoen no vun där franséischer Etüd hunn vill Leit dat effektiv net gemaat. Déi hunn e puer Deeg nach gewaart, éier se sech isoléiert hunn. Dat suergt natierlech dofir, dass e Virus weider spreet an där Zäit. Also do wierklech Nach eng Kéier den Appell, bei deene geringste Symptomer, och wann een där oft huet elo am Wanter, dat ass keng gënschteg Zäit dofir, mee do ass et besser par principe de précaution wierklech esou schnell wéi méiglech säin Dokter ze kontaktéieren, sech mol schonn direkt ze isoléieren, doheem ze bleiwen, en Test ze maachen an da kloerzestellen, ob et sech ëm eng Covid-Positivitéit handelt oder net. Domadder kann all Eenzelnen e ganz grouse Bäitrag maachen, fir dat heiten esou schnell wéi méiglech an. déi Paragen ze kréien, wou mer et gären hätten, op wesentlech méi niddreg Zuelen. Domat ka jiddwereen e Bäitrag maachen, fir sech selwer ze schützen, fir déi aner ze schützen a virun allem och fir eist Personal an de Spideeler ze entlaaschten, eist Personal un der Front, eis Leit am Contact Tracing. Alles ass méi komplizéiert, wat mer méi Neiinfektiounen hunn, esou hu mer wierklech e groussen Interesse alleguerten do nach eng Kéier e groussen Effort all zesummen ze maachen an dann e gudde Start am Januar kënnen ze huelen.
Voilà, just dann nach e puer aner Informatiounen. Aner Informatiounen? Nach e puer aner Informatiounen, déi ech nach matzedeelen hunn. Déi éischt ass, dass, fir Infoen zum Commerce, ech och do dem House of Entrepreneurship wëll Merci soen, déi eng Hotline elo gemaach hunn op der Nummer 42 39 39 330, dat heescht do wou och dann d'Leit sech kënne melle beim Commerce, ass wéi gesot eng Lëscht déi och am Gesetz och steet, wou dann eeben déi Exceptiounen dra stinn. Mee wéi gesot, alles wat Commande sinn, liwweren, ofhuelen, dat geet nach ëmmer, dat wat een de Click and Collect nennt, dat fonctionnéiert och nach, och beim Commerce. Dann déi zweet Fro, dat sinn d'Solde si jo och per Reglement jo festgehale ginn. Déi ginn och geréckelt. Do huet de Mëttelstandsminister och Kontakt opgeholl mat der CLC, fir en neien Datum och ze definéieren. An dann, last but not least, well mer och wëssen, datt eng Rëtsch vun vu Betriber, eng Rëtsch vu Leit, heescht bei de Personnes physiques an och bei de Personnes morales, et net materiell machbar hunn, och fir hir Steiererklärung mat Delaien kënnen ofzeginn, ass de leschten Delai, deen allerleschten Delai fir d'Steiererklärung vun 2019 eranzeriichten um Aarbeits den 31. Dezember vun dësem Joer a gëtt elo verlängert ëm dräi Méint bis den 31. Mäerz. A fir d'Steiererklärung vun 2020 ass jo normalweis den Delai den 31. Mäerz, dee gëtt op den 30. Juni och verlängert. Voilà, dat woren nach déi puer Informatiounen, déi ech och nach wollt Iech matdeelen.